Wnewn ni edrych nawr ar sut i ddatrys hafaliadau cydamserol gan lleihau matrics i fod ar ffurf echelon. Felly yn gyntaf wnewn ni edrych ar beth yw ffurf echelon. Felly, y nodwedd cyntaf yw mae unrhyw res sy'n cynnwys 0 yn unig yn ymddangos ar waelod y matrix. Hynny yw, os mae gyda ni res fel hyn, Mae'n rhaid bod hwn yn ymddangos ar waelod y matrix. Felly, dydyn ni ddim yn cael y res o zeros yn unig fan hyn yn ymddangos uwchben yr 1300 fan hyn. Nes, ni'n mynd edrych ar beth yw pivot. Felly, pivot yw elfen sy'n ddim yn zero,

i'r dde o'r res uwchben. So symud draw i'r dde un neu dwy waith. Does dim rhaid bod nhw yn syth un i'r dde uwchben. Ac felly mae'n bwysig bod ni'n ysgrifennu matrixau ar ffurf echelon, a bydd hwn yn ddefnyddiol iawn wrth fynd ati i ddatrys. Ond be ni wir moyn wneud yw ysgrifennu fe ar ffurf reduced row echelon.

ddarganfod neu newid matrics i fod ar ffurf echelon. A ni'n mynd i wneud hwn trwy ddefnyddio gweithdrefnau resi. Mae tri gweithdrefnau ni'n gallu defnyddio, a mae'n bwysig bod ni dim ond yn wneud nhw i resi, dim i cholofnau. A'r un cyntaf yw ni'n mynd i adio neu thynnu resi gyda'i gilydd. Yna, ni'n gallu yn ail cyfnewid resi, felly swap o resi gyda'i gilydd yn gyfan gwbl, Ac yn olaf, ni'n gallu lluosi'r resi gyda Scala. Cyn bod ni'n mynd ymlaen hefyd, mae'n bwysig bod ni'n gwybod beth yw matrix estynedig. Felly dychmygwch bod fi gyda'r matrix A sydd yn hafal i A, B, C, D, E, F, G, H, I. A bod fi'n llios i fe gyda'r matrix X, sef X, Y, Z, i ddarganfod beth yw matrix B, NMP. Yn hytrach na i ddeud ei llios i X i B, ni'n ffyd roedd y matrix estynedig, lle bydd ni gyda ni yr elfennau ABC, D, E, F, GHI fel hyn, ac yna llinell neu dash line yn mynd lawr, a drws nesaf bydd ni gyda'r elfennau N, M, P. So fan hyn nawr ni gyda'r elfennau sy'n ymddangos fel cyfynodau XYZ, ac yna atebion NMP. Ac yn ei weld nawr sut mae hwn yn gweithio wrth edrych ar yr enghraifft. Felly, fan hyn mae'n gofyn ni trwy leihau ffurf echelon, darganfyddwch ddatrysiad ar gyfer y system o ofaliadau cydamserol. Wel felly yn gyntaf, be dwi am wneud yw ysgrifennu hwn nawr ar ffurf matrix estynedig. So mae cyfernodau x yn mynd i fynd yn colofn 1, so 2, does dim x felly 0 ac yna 4,

Yn nawr, beth dwi angen wneud yw ailysgrifennu hwn fel bod gyda ni 1, 0, 0, 1, 0 ac yna 1 fan hyn. A dwi ddim yn poeni beth bydd fan hyn na beth bydd fan hyn. So gallwn ni cael unrhyw elfennau fan hyn. Ac felly i wneud hwn, dwi'n mynd i ddefnyddio row operations. Wel, y peth cyntaf dwi angen wneud yw newid y dau yma i fod yn un. Ac felly i wneud hwn, dwi'n mynd i newid res 1 i fod yn hanner o'r res 1 sydd gyda ni nawr. So dwi'n rannu pob elfen yn res 1 gyda 2. Os dwi'n wneud hwn, dwi'n mynd i cael 1

Mae'r ail res yn iawn, ond mae angen fi newid res 3 i cael 0 fel yr elfen gwaelod fan hyn. A i wneud hwn, dwi angen defnyddio yr elfen yma, y rif 1, sy'n mynd i fod yn pivot yn y res cyntaf. Ac felly bydd res 3 yn nawr yn mynd i fod yn res 3 tynnu 4 lot o res 1.

Ond dwi angen nawr newid yr ail colofn fel bod 2, 1, 0 fan hyn. Felly i ddechrau dwi'n mynd i newid y 3 yn yr ail res. Ac i wneud hwn, dwi'n mynd i fynd ar res 2 a lliosi fe gyda un treian o res 2 fel mae yn barod.

Felly beth mae hwn yn golygu nawr yw bod gyda ni tri hyfaliad lle mae'r colofn yn cyntaf yw cyfynwr X, yr ail colofn yw cyfynwr Y, a'r trydydd colofn yw cyfynwr Z. Felly beth sy'n gyda fi fan hyn yw X a yw 2Y minus 3Z yw 8. Lle mae'r 8 yn dod o'r colofn yma lle mae'r dashed line yn sblito rhwng yr cyfernodau yn yr hyfaliad a'r datrysiad. Yna mae gyda ni e adio 3z yw minus 1, ac yna mae gyda ni z yw minus 1. Wel, yn syth fan hyn, ni'n gallu gweld bod ni wedi datrys beth yw z. Ac felly, os ydw i nawr yn ymnewid

Wel, x plus 4 plus 3 yw 8, sy'n golygu mai x yw 1. Ac felly nawr ni gyda'r datrysiad mae x yw 1, e yw 2 a z yw minus 1. A ni wedi wneud hwn trwy lleihau i row echelon sy'n gad ni ddarganfod beth yw z, darganfod beth yw e ac yna darganfod beth yw x.